mivhigo ya mafhungo a khothe na felicia mudau
a tshi kha ḓi vha madekwana avhuḓi kha belran news hu tevhela news weekly court reports na mpho felicia mudau Hafha vhatevheli ri vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o tou ṱhodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina, Makhado, Collins Tshavhane khathihi na Thulamela hune kha ri thome ngo lavhelesa mulandu mulwane vhukuma one u khou ita ṱhodza mafhungo ndi mulandu wa muhumbulelo wa tshifumakadzini wa miṅwaha ya fumbili iṋa ane o ḓivhonadza phanḓa khothe ya madzhisiṱaraṱa wa Musina vhegeni yo fhiraho Uyu muhumbulelwa u khou pfala u pfi o tshipa mutukana muṱuku ane a vha na miṅwaha ya fumiraru. Muhumbulelwa ane ha nga ḓo bulwa nga madzina u khou pfala u pfi o tshipa mutukana uyo nga tshifhinga tshine hu khou anganyelwa u vha awara ya vhuraru nga masiari kha zwiṅwe zwa zwifhaṱo zwa kereke ngei vhuponi ha Musina. Hu khou dovha hafhu u pfala u pfi muhumbulelwa o founela mupondiwa musi Musi a tshi khou fhira tsini na Kreshe, hune o mu dzhielwa vhukando vhu tatisaho vhukuma nga u tou mu tshipa, muṅwe wa mudzulapo ndi ane o vhona tshiwo itsho a mbo ḓi founela mapholisa. Zworalo mapholisa a itwa no swika nga tshifhinga tshenetsho. Zwa zwino muhumbulelwa o fariwa nahone ṱhoḓisiso dza mapholisa dzi kha ḓi bvela phanḓa nga tshino tshifhinga. Kha ri pfe musi Colonel Malisela Ledwaba vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho.

The caretaker of the shelter was informed about the incident. The police were notified and opened a case of rape. The suspect was subsequently arrested.
Ri bvela phanḓa ngo lavhelesa mapholisa tshiṱitshi tsha Thohoyandou fhasi ha tshiṱirikini tsha Vhembe vho dovha hafhu u fara uḽa mufariwa o lindelaho tsengo yawe we a shavha vhuthubiyani ha mapholisa a mathomoni a ino vhege. Hafhanoni ri vha ri tshi khou amba nga muhumbulelwa ane a ḓivhea nga muluvhu gomani wa miṅwaha ya furaru iṋa hu khou pfala upfi o shavha vhuthubyani ha mapholisa zwi re mulayoni musi e nḓilani ya u livha khothe nga musumbuluwo wa ḽa fumbili ṱhanu ṱhangule gidimbili fumbili ṱhanu muhumbulelwa o dovha hafhu u farwa nga ḽa vhuraru ḽa fumbili sumbe ṱhangule gidimbili fumbili ṱhanu nge vhuponi ha mapholisa vaterfal he a vha o hira hone nahone o dzumbama hone. Zwo ralo, nga murahu ha musi mapholisa vho wana mafhungo e vha tevhela nga vhuronwane vha guma vha tshi khou ita mushumo wavhuḓi nga u fara uyo muhumbulelwa. Zwa zwino muhumbulelwa o dovha hafhu u ḓivhonadza khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou nga Ḽavhuṱanu ḽa fumbili ṱahe Ṱhangule gidimbili fumbili ṱhanu, hune afhanoni o vha tshi khou sedzana na milandu ya u shavha vhuthubiyani vhu re mulayoni khathihi na u tswa na u dovha hafhu vha na tshihali tshi siho mulayoni zwa zwino ri tshi amba nga ṱhoḓiso dza mapholisa ndi dzine nga tshone tshifhinga dzi kha ḓi bvela phanḓa ri khunyeledza News Weekly Court Reports nga u lavhelesa mulandu wa muhumbulelwa wa munna ane a vha na miṅwaha ya fumbili ane khou livhana na mulandu wa u vhulaha mutshudeni wa yunivesithi ya Venḓa ane a vha na miṅwaha ya fumbili ane u khou lavhelela u ḓivhonadza phanḓa khothe nga musumbuluwo wa ino vhege ngei khothe ṱhukhu ya madzhisiṱaraṱa wa Ṱhohoyanḓou. Zwo ralo, mivhigo i khou sumbedza uri nga Ḽavhuṱanu ḽa fumbili ṱahe Ṱhangule gidi mbili fumbili ṱhanu, mapholisa a tshiṱitshi tsha Ṱhohoyanḓou vho wana muvhigo u bva vhudzuloni ha matshudeni ha khamphasi uri hu na tshiwo tsho iteaho tsha musi muṱhannga a tshi vhulaya mufumakadzi wa miṅwaha ya fumbili hune mapholisa na zwezwo o swika hafho he zwa itea hone rumuni ya uyo musidzana hune vha tshi swika vho wana musidzana uyo o eḓela kha tivha ḽa malofha zwo ralo vha tshumelo ya shishi vho vhidziwa na zwezwo zwe vha thoma u ṱhaṱhuvha uyo wa mupondiwa hune vha tshi fhedza vho sumbedza zwori a hu tshena tsha muthu. Zwo ralo, maṅwe mafhungo ndi a uri muhumbulelwa o lingedza u shavha u fariwa nga u fhufha nga fasiṱere u bva kha ṱhanga ya vhuraru nahone u huvhala zwa zwino muhumbulelwa uyo zwi khou sumbedza a fhasi ha ndango ya madokotela. U pfa zwinzhi, kha ri pfe musi muambeli wa mapholisa fhano vunḓuni ḽa Limpopo, Vho Colonel Maliselele Dwaba vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho.

The suspect is now at the medical facility receiving treatment under police guard. ndi hone u guma ha news weekly quarter reports kha ri dovhe hafhu ri ṱangana tshifhingani tshi ḓaho wa thiri a
lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa afurika tshipembe mulaudzi transport service